Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang'. E tielo machielo kaka watime pile e piny Luo mar yango ni jothumbe ma opogore opogore wago kodgi mbaka. Wang'iyo okengego eki ma bende e, gikaloe mondo gichop kama gisechoponi. Kawuono endi an e piny Kisumu kendo bende inyalo neno ka nyadendi mobedo batha samoro isenene kamoro kono wang'e sigande mar usanii nochako kanye Ang'o mosetimo mondo ochop kama ochopo? Nyadwak ni machiegni, nyinga en Ajwang' Junior kama endi en AJ Media. Chal nade? Ber ahinya.
Ah, Kapok achako wuoth, samoro nitie jomoko yange, dwani mondo bed ing'iso ni nyinge wuon en ng'awa. An iluonga ni Rosemary Odire, ah, an nyar Nyakach Kajimbo. fans ga luonga ni nyakusa nyakusa kusa en thurwa an nyar kusa but koro short form nyakusa mane e nyinga mar usani um, an min nyithindo an gi nyithindo adek manyiri Mm, yeah.
mano ber nikech ing'e ni sama itimo introduction titimo nyaka gi partner Yeah.
nying wa nyakoso mi nikech iya- iyakosa yeah, nying mar nyakuso miya nikech akusa ok be ok omiya uh, ka wadongo chichwa niluongo ni kusa koro nyiri mae gweng'wa nwaluongore ni nyikusa so o- uh, wadongo kong'iyo wetega nohero luonga ni nyakusa and then we- ka nachako music to i felt ni uh, that pride mar bedo nyarkusa no should uh, onego onego bede so yeah Eh, koro mos kuom mano wanyalo inyalo paro ni wechego eki magi mag eh, thum nikech aneno kimiel ijamiel ijathum gigi te ochakore kanye en gimiya godo tinni koso idongo to ibedo gi interest nena mondo abed ng'ama kama ok achako achako wer ka an e primary in fact stage makwongo perform e mokwongo mm -hmm. na perform kan e klas ang'wen kan ja higni apar mm -hmm. kaka nachako no endo nahero thum nahero wer nahero miel mm -hmm. kasto nahero acting bende mm -hmm. so ok na stop but nochopo a point ma nyaka ne chuna ni nyaka mm -hmm. ang'ad matin mondo apir nyithindo then achaka aduogo kendo ma serious uh, from 2017
Eh, 2017 ko nyaka sani isebedo ng'ama serious e industry yeah from 2017 asebedo ka koro an serious mane tich matiyo mane tich machamo yeah. Uh, nyiso ni maendi e tich masani endi nyithindo nyalo wacho ni mama timo gima kama ya yeah, kipenjo nyathina moro amoro bonyise ni minwa jathum mm. kata obonyise ni minwa en actress yeah. Eh, koro eh, wechego eki mag thum ine ine part mana nikech thum en chalo nam oduong' sana in iyudori kanye thum Uh, yudruok thumbe magi okay thumbe manyor magoyo gin kaka gin uh, iluongo ni folklore mm -hmm. en thumbe monywand mang'eny oting'o cultural music oting'o benga ni eiye yudo ka wariwo rumba bende eiye so en a combination of wende nini thumbe mopogore opogore jonas mopogore opogore mm. yeah. koro chal kagima bende wechego eki mag uh, keto Eh, weche mag luo culture chande nitie e iye ya weche mag luo culture nie iye mm. yeah. Mm, koro maendi ere gimomiyo embrace mani ke sani endi ka okego aja owangala to kinjathum okay king'iyo mos kasto king'iyo bende market tiyudo ka ji mang'eny uh, ji mang'eny riwore gi culture gi molo gimoro amora in, in fact ka nachako to naparo the cultural part nikech naneno ka oh, what, ji o- ji Nitiere gap. ojwang'o. nitiere gap ji ojwang'e kabisa koro nawacho ni nikech ji ng'eny e jawa yudo ka ji ng'eny e rumba ji ng'eny e benga nawacho ni ada timo gira ma mara ma ok wadhi larore gi ng'ato mang'eny Uh, mamari nyiso ni kaendi inyalo ber inyalo paro ni industry mari mar keto culture malo ni endi inyalo ng'eyo ni nitie ng'ama competition koso ka in in ido gap to in in kende ng'at achiel eh, kaka ne wachake sani ji odonje mang'eny yeah and competition nitiere but ng'ato ka ng'ato nigi kaka otimo gige and uh, ndalo mathoth iyudo ka ka ng'ato ka in msanii to in gi jogi nitiere j- fans ma gin gin mari no ema gihero ma kata kata ng'a- bi gi- ng'ato bi gi moro mamit manade tiyudo ka mari no ema ohero ma kama iyudo ka samoro ka ite, kata ka aoro jogeda mondo odhi otug kamoro to penjo mikwongo penjgi ni to nyakusa ere koro ji lore fans bende nigi yiero margi ma ok wanyal wacho ni competition lich moro ma ahinya but competition nitiere mm.
Eh, eh, igombo ni wechego eki mag eh, keto talanta kata keto culture mar piny luo okang' moro chop kanye higni moko biro mbele Uh, gima dagomb hero ni kik wiji wil gi culture mar luo to emomiyo pod wawero wende mang'eny mag culture go in fact sani nti- wan e e nini mar uh, e riwruok mar luo international community luo eh, riwruok mar luo piny ngima ma- ma- madwaro mondo okel joluo duto mantiere e pinje mopogore opogore kendo wadhi bedo gi conference moro mar ojende madhi bet dwe mar apar kachakore tarik 31. Koro en okang' ma wadhiye motegno. Eh, so far an ema achung' ne talents Ah, kendo wageno ni ka wa manage to eh, nini luwo kitgi gi timbegi biro duogo kendo riwruok dhi bet dhi miyo bedo motegno. Yeah.
challenge mage miyudo sama idwa ni mondo ikaw joma tindo gi kirwake e culture machon ka sani iwinjo ka gibiro ni angu kanas ji ineno gik ma gidhi gi gidhi gi trend ma bende dhi sani en Gen Zs eh? iyudo ga difficulties mage sama idwa ni mondo ikawa Gen Z mondo iter odhi o- okuza talanta go kimage e kido mar kitwa gi timbewa Okay, joma tindo masani onge horuok. Mano achiel kuom gik ma chendo. Yeah. Kasto iyudo ka gin gi haraka mar mondo gibed gi pesa. Mm -hmm. Ok ging'eyo ni ng'ato nyaka pur mondi, mm -hmm. mi iyor puodho, yeah. ipithi, ido, kokike. Yeah. Yeah. Gin gidwaro ni gidonje puodho to gi gi keyo and miyo pu- puonjogi kata konyogi bedo matek but achiel achiel ase manage keto ma wan kodgi wadhi mbele mos mos maber and gi gimedo gipuonjore yeah. seche ma itimo ni mondo iket chikewa gi timbewa to samoro in best eh, e Kisumu kaendi. Bende sama itimo limbe samoro dala mondo ing'e mathoth kutendono gi samoro gima idwa ni mondo ipuonj joma tindo? Limbe atimo mang'eny. In fact, uh, ajalimo jodongo ma Nyakach sana sana nikech mano e root na. Koro iyudo ka puonj an gi puonj mang'eny mag luo kitgi gi timbegi and Anyalo puonjo ji bende. Ang' ang' nami thuolo bang' maendi. I- Inyiswa moko kuom chike mag luo matin. Ah, gin eh, challenges mage misekalo in iwuon kaka nyakusa ma bende osemi ibedo gi pek samoro e tiji mar bende industry ma intie mar bende keto eh, kitwa gi timbe ong'ala motelo. Eh, challenges ng'eny. Uh, ji mang'eny ochayo culture market iyudo ka market tin koro mondo iyud jok madwaro kata entertainment mar culture especially kuonde machalo kaka kuonde mag math ok oyot uh, samoro iyudo ka ng'ato koneni kirwakori ki culture to ofil ni pesa monego chuli ok ok onego romre gi pesa mar monya chulo kaka ja ohangla kata ja irwakori kinyaluo nikech irwakori kinyaluo ng'ato neni ni ma, m- ka ng'ama ok odhi skul to challenge maduong' moloyo challenges te especially ne female artists iyudo ka idonje thum uh, kidonje thum to ng'ato neno kigo thum kasto oseket ni uh, mon mago thum gin ochode koro iyudo ka ng'ata ng'ata kidhi tugo kamoro ki, kiwuok tiwinjo ka ng'ato gima ng'ato neno kuomi ok one the talent in you ok one puonj mipuonjo ji gi thum gimoneno en ni onyalo bet kodi nade to mano osebedo challenge maduong' eh, nyithindo manyiri in fact nyithindo maa piny aneno negi huruma sana nikech moko kuomgi bende dwaro ni ochop peyo koro iyudo ka mondo gi fall eh, trap bedo mayot sana yeah.
nikech wan kodi ka okuodh mamos iwacho ni seche moko ineno kaka jok moko ma eh, itimo timbe mag mudho i- industry kacha chande En gima dieri koso ma en mana believe moro. Uh, timbe mag mudho.
Wala mokuong samoro mar chode. Uh, ah, okay.
Uh, ah, okanyal wacho ni en adier kata miriambo. But korka kora ang'eyo ni ohanda atimo talent na ema uso uh, content na ema ouso be emomiyo ji ong'eya chode nitiere joma chodo I don't know, ok anyal wacho ni ok gichodi ok gi- gichodo but I- in general e thum kaendi sani in gi higni mang'eny iwacho ni chako kapod itin seche moko be incident moro oseyudi ma samoro idhi mondo imany kolabo gi jathum moro idhi mondo iproduce idhi mondo imany tich to gigi samoro timore owacho mae ni mondo samoro wapuonj ng'ama tin ma kucho chonde mondo sama odhi samoro otimo limbe kuonde offices machal kamago eki ong'e ni gik ma kamagi nyalo timore Eh, oh, maybe ok anyal wacho ni en in samoro inside samoro isewinjo gi kuom ng'ato Eh, ni atimo kolabo samoro idhi e production idhi e collabo idhi e gocho Aha. and then iyudo ka they take advantage you are a lady Okay.
Uh, okay production. Uh, ng'ato nonyisa ni otimna production but I don't ok ochuno ni nyaka chule. Na hepo pok adhi e, e nini. Statement, technical production, kodi nyaka ichul. Yeah, ni bia bia in gi talent bia bia botimo ni ok abi chaji. Then okay an kaka ng'ama osedak aming'a e piny mm -hmm. ang'eyo ni piny tek ma onge gima ng'ato nya timo ni nono no. yeah. koro gimoro amora nyaka ichul ma kok ichulo pesa to nitie kaka ibo chule mopogore mm. then i say uh, no to that yeah. Uh, kasto nitiere bende jok ma ose aprocha mang'eny mm. madwaro ni mondo okonya e promotion mm. to nitiere incident achiel mane omiya bwok moloyo ok uh, ng'ato nobiro en a promoter koro onyisa ni odwa owinjo ka thumbega mitne odwa ni mondo okonya to an kaka jathum bende madwaro nachop kamoro awacho ni eh, why not ayie okonya koro ka obiro o- ogochona ni obiro Ki- kisumu mondo warom to nodonjo late Go- gimoro sa apar gariyo Ony- mar odhiambo koro onyisa ni adhi mondo wawuo wawinjre to en ng'ama odak mabor koro awacho ni ah ka, ka ob- ob- onini kiny odok then onge ham e dhi nene. Koro adhi. Kachopo ayude adier. No, ne en e hotel moro, ok a- ok adwa luongo nying otende. Ne en e hotel moro. Koro ka wabet, ah, to aneno mana ka obadhore, ok odwa bi bet mondo wawuo. sa i think ni notemo bayi sa notemo bayi time mondo ya notemo ketho sa mondo ochop eh, mudeko koro abet an be aonge ga haraka nikech a- kisumu ema adake ji ang'eyo jo pikipiki ang'eyo nabo luongo ng'ato piyo piyo to kawa abet ochopo sa ariyo pod mar otieno pod aneno ma kobadhore abadha chopo saa adek anyise ni ei ka ok wadhi wuoyo to onego adog ot to penja ni kwani idok ot nang'o anyise ni eh, aonge ot kaendi so nyaka adog e oda mondo adhi anindi and gima nokela ka ok wanyal loso sani then wanya time another day to nyisa ni aa ok onego idogi wan gi hotel kaendi inyalo nindo nyisa ni ok anind e hotel to an gi ot mano endo en ketho pesa kasto aneno ka obwok en bende To sama orito ne sama orito we ni arite mondo kata onyisa kaka atim. To aluongo ja pikipiki. Aluongo pikipiki. Ndalono ne pod an piny. Aluongo pikipiki. Ja pikipiki chopo to oneno ma kaidha dhi. Pok owuoyo koda nyaka kawuono. Ach- Mane owuoyo koda mogik noyanya. Many something. noyanya ni asungora gi gik moko ma
koro iwinjo bittern- bitterness biro nikech eh, reality kata bende itame gima ne nie pache koro seche moko nyidendi kalo e matek kendo kisumo ka indi aparo ni ang'e jothumbe moko ma joma nyiri wan gi eh, industry mar wangla wan ga kwino chogo wan gi eh, Winnie Nyar Kajulu, in be sani aromo kodi kama endi. Be nitie riwruok moro mar jothum mag joma mine ma seche moko udhi ugoye mbaka u kata bende ubedo kaka joma mine go eki magoyo thum mondo un bende unani ukal challenges mage kanyo endi kaka joma mine. Okay, uh, kian nitiere riwruok mar joma mine man- moting'o aluoch pamba gini ma bende ne giseluonga mondo adonje to pok adonjo Uh, aparo ni nikech dich mang'eny pok mm. omiya romo kodgi mondo wabed achiel mm. uh, nyidendi matindogi to ok ang'e korgi maber mm, but ang'egi yeah. koro dong ber ka obedo gi riwruok kata in bende idonjo e riwruok mondo ung'eyo kaka gin bende kaka ne gigocho chon chande Therese kande po nitie koso gise a. Pro dhi mbele kainde gi twak kod eh, bende nyaro nage mani gi chia malichie miwuore weche go eki mage keto e kanyo indi rang'iny mar bende kitwa eh, gi timbewa kaka bende wago kode mbaka ka indi ah, wagombo ni mondo wang'e ngimane mar thum bende wamedo leronwa kaindi kete mana kaindi kaka pile pod en an jalendo mari mapile super ajwang' junior Eh, nyakusa eh, iyudoga seche moko ni ng'ato oluongi e sherehe moro i- idhi idhi igo sherehe I- itiyoga nade nikech in i ng'ama bende lando mana kitwa gi timbewa e piny luo bende jo oseluongi e pinjego eko machalo kaka kaka koro un ga bandu kaendi I- i- gin be gihero chike mag luo kaka bende bende timbego eki mag luo kiweyo joluo kendegi ya useluonga e gi dhoudi mopogore opogore asedhi western asedhi central Uh, asedhi Kisii, asedhi Uganda uh, ir jo Waganda. Okay, uh, culture is diverse. Kendo iyudo ka gik madhi gi culture especially ei Africa kaendi. Iyudo ka kidhi kamoro gi culture u to ji moro ji moloyo kata margi ma gitimo giwegi. Nikech samoro mano gima nyien kuom Yeah.
Koro wasewuotho mang'eny and I believe ni pod wa explore. Eh, Sirkal samoro nigi migawo moro mochung' ne weche mag eki mag cultural activities. Maendi bende osemi thuolo makende mar chopo e dwol sirkal. Kata bende be nitie omenda moro motengnu moketnu tenge mar yango eh, talanta mopogore opogore. Mano ma- ma- mano endi mar keto eh, kanyo endi wechego eki mag timbewa gi kitwa mondo ochwalre mbele. Okay, wawinjoga ni nitiere omenda motengi lakini pok wanenogi Mar sirikal. mar sirikal. Koro diere mondo ikwa tend the county eh, mar bende Kisumu e- e ang'o mondo ine ni tiju mar keto talanta odhi malo. Uh, dagombo mana ni ka Kisumu County nyalo to giset ne ji kamoro achiel ma ji nyalo nyise eh, nini uh, timbe mag luo mopogore opogore mm -hmm. nikech sofa kama wan go en mar sirikal mm -hmm. mondo i access mm -hmm. ok oyot yeah. uh, kama chielo ma wan go cultural center mar kisumu mm -hmm. man ka nyakwar aparo ni nitie kaka no okethore monego bed ni timone renovation to pok aneno kotim renovation so warito kotieke maybe wabiro yudo ka maber mar time gigewa yeah.
koro mane kwayo ni ne sirikal mane kwayona ne sirikal maka ginyalo loso cultural center no mapiyo manyalore to anyalo mor kabisa kabisa Uh, in igombo ni wechego eki mag culture eh, odhi nang'o nikech sani endi ochalo ka gima iruche olal eh, kaluwore koda ka generation mabiro ni endi diher o- oro ote mane ne jonyuol moloyo ne mago eki mong'eyo samoro timbewa gi kitwa kasto bende wach kristo be rucho oko wechego eki mag culture Uh, ok anyal wacho ni weche mag kristo orucho kalcharuok especially e luo landwa kaendi nikech aneno ka pod ji luwo chike mag luo uh, eh, gima daher ahinya ni, mo, ni kata kinyalo ket kel nini mar uh, uh, curriculum kinyalo ket wach culture e iye to nyalo konyo nyithindo mang'eny mokia lu- kitgi gi timbegi kech iyudo ka sani endi kata ka nyathi owuok ni o- kata nini tuke mane watugo chon ma, kaka nyithindo sani nyithindo mang'eny okia kendo nyithindo mang'eny odich e simu molo gimoro amora to simuno bende gilale iyudo ka wan kane wadongo Iyudo ka oket dawu obet kodi piny gik mo, nitie gik mane ipuonjowa mang'eny mok puonj nyithindo masani to ne konyo ne konyogi kata e yore mag mako ich ma nyithindo mako ich mang'eny sani kata nyithindo ma jowuoyi machako ng'e mang'eny chon mano gima ne onge chon nyathi nong'eyo ni ng'ani watna ok anyal kendo sani ji kendore akenda nyathi giriwore ariwa oyaye koro nyalo bedo maber ahinya ka okel puonjno kata ka ok okel e skunde to ket centers mipuonjo ji e, e wach culture mm. nyalo bedo maber Uh, iyudoga seche moko ka e jogo eki ma tindo seche moko kier kaka in biseketo kamoro ma nyithindo manyiri nyalo yudo e tiegruok nikech ing'eyo ni in ng'ama nyadendi kaka wang'eyo luo kitwa gi timbewa ni joma nyiri ne bedo mana gi mine Sasa joma chuo ne bedo gi kwere gi wuone. In be kaka nyakik eh, eh, nyadendi ma bende eh, temo mondo wechego eki mag luo kitwa gi timbe odhi mbele, be isebedo kanyo gi chenro moro mar samoro romo gi joma tindo eh, go eki ma nyiri samoro e sikunde mag nyiri akia ni mano be nitie? Ya, asebedo kawuotho e skunde mag nyiri ma kendo apuonjogi Uh, ok, ok culture ahinya but apuonjogi kaka ginyalo dak, dak. Mm -hmm. yeah to bende ei oda kaendi mm -hmm. uh, an gi program mar nyithindo manyiri yeah. ma iyudo ka samoro nyathi manyako dak gi janyuol ne otame mm -hmm. to ringo biro ira mm -hmm. apuonje mm -hmm. kasto achaka wuoyo gi janyuolne yeah. then aluongogi gibet kamoro achiel mm -hmm to magidog magidog giwinjre yeah. koro kasto nitiere bende nyithindo manyiri maketo ma, ma nini e, e group ma bende watimogo cultural dance gi music yeah.
okay odo wuok ma topic ang'o ma nyathi ma nyako rombe ni timo mondo bende owuogi e otegugo eki mag nyithindo ma yawuoyi ma seche moko oiko mana dhoge mar ngamogi miyogi iye moyiyo kaso chwe bologi kanyo endi ok uh, nyathi ma nyako mokwongo nyaka omire luor en owuon kosemiyore luor en owuon tibiro yudo ka kata ng'ama dwa chande no biro miye luor kiseluorori in kendi uh, to bende ok anyal wacho ni nyithindo manyiri ema lal kendgi ahinya mm -hmm Nyathi ma nyako ka nitiere jo, jok nitie nyaka jok madongo sani ma bende osebet abeta ni gin gidwaro ni ginjawo nyithindo manyiri. Koro iyudo ka samoro nyathi uh, nitiere kaka o experience gimoro to kaka owuo tame. Koro gima anyalo nyiso nyathi ma nyako ni kapo nono ni nitiere ng'ato machande to obedo thuolo gi janyuol to kok onyal bedo thuolo gi janyuol to nitiere jopuonje manyiri e skul maparo ni skul ka skul nitiere department mar nini counseling bende so idhiye odhi ir ja- nini japuonj mar counseling to owuoyo kode onyise gima chande nikech gima osebedo ka chando nyiri mang'eny ahinya ni iyudo ka samoro mana japuonj wuon okay, an, napuonje wuon noendo ema temo chande, bedo gi gombo kuome. To mondo oyud, mondo nini, mondo ochok chir modhi owach ne japuonj machielo kata mokwer, bedo matek sana. Koro iyudo ka en chandruok maduong', en chandruok ma ji onego oriwre te, en chandruok monego bed ni janyuol nitiere, japuonj nitiere, sirikal nitiere. To ji oriwo lwedo kamoro achiel mondo okonyo wachno yeah. nyakosa nitie seche moko ma yudo ka gimoro otimre e familia tiumo nyathi moro bambi gi mana gi ja familia to kasto um gigieki kaka ng'ama seche moko nigi lony matin ere gi okang' moro be ni ikawo ne samoko jok ma kamagi kata bende en puonj mane minyalo miyo familia moro ma samoro otimo tim moro makwero mar nindo gi nyathi ma pod ike ok oromo kaeto bende iwacho ni o ma en igi anyuola owe mana kama Okay, ng'ata ng'ata ma kawo nyathi ma nyako oloko dhako ka pod tin. Oketho ne nyathino ngimane. Kendo en ng'ama onego kaw ne atua gi sirikal ma ok onego nene kata huruma kata janyuol kata obed mana nyathi gi mane iot to ok onego bed ni ineno ne huruma kata matin. To Uh, jonyuol ma akia ni giumo ga gigi ni wich kuot akia ni giumo ga nang'o nikech nyithindo mang'eny hinyore e udi ne wach mar wich kuot o oh, ni en ma owadwa akia ma wuonwa akia ma ng'awa iyudo ka sama iumo ng'ani to nyathini ema hinyore nyathi ma nyakoni ema dong' ka hinyore nikech sama wuon ng'ato kata owadgi kata nergi okawe moloke dhako ing'e ni kata odongo to ok odongo ka en gi chir monego obedgo kaka nyathi ma nyako koro onego kwer gino kabisa onego kaw en ng'ata ng'ata manyalo timo timno onego kaw ne atua mowinjore gi sirikal in gi lony mararieya mano topic machielo A- a- akele mana matin wadwa kama noaye weche giki mag thum i- itemo ni embrace ang'o en rwakruok koso loso koso seche moko kaka u perform message muchiwo ere kama bende ukete pek mar ng'iyo ni culture dhi mbele uh, maduong' ahinya ok en rwakruok rwakruok koro wakowego akowa uh, maduong' en puonj nikech thumbe manigo chon ne gin mapuonjo ji ne ok gin thum athuma ni, ni thum owuok ji dhi mm-hmm. ne en thum ma kata kiyudo ka ipuonjo nyithindo ma nyiri gibet kamoro yeah. to en puonjno ema ochomgi gotir mm. to ema thumno wero yeah. to kiyudo kata nyithindo ma jowuoyi kodhi kwath mm-hmm. to ka giwero wendegi mm-hmm. to giwer ka giwero gik ma puonjogi yeah. Mano e gima watemo timo wan. Gik wamako gimoro amora matimore e society manya bedo marach kata manya bedo maber, wa encourage ji bende. Yeah. Eh, nyathi ma nyako ayudo ka imiyo pek kendo bende thumi moro nawinjo mane iwerogo wach nyathi ma nyako kod sombe eh, nyathi ma wuoyi be nitie space mimiyo sama itimo gigi eki yeah awero thumbe mang'eny nitiere moriwo nyaka wuoyi but uh, sama awero nyathi ma nyako to ang- ang'eyo ane an nyako koro ang'e pek ma nyathi ma nyako kadhe koro iyudo ka yotna I, I, I understand Inyalo interpret, interpret yourself. eh, anya understand nyathi ma nyako molo nyathi ma wuoyi Kasto Nyasaye ndi- bende nodhi ogwedha gi nyithindo ma nyiri lelo. Koro ang'e nyako ch- challenges ma gidhi through from from childhood nyaka nyathi bed mang'ongo. So mano emomiyo an e side mar nyako moloyo moloyo ma wuoyi but bende awacho ni nyathi ma wuoyi be nyaka som nyathi ma wuoyi koneno koneno ka nyathi ma nyako somo to onego bed ni en be oyudo mijing'o oyudo teko mar mondo o- nini oti matek nikech ok inyal nyako kosomo to ko ng'eny nyiri mosomo ok dwar jowuoyi mokosomo koro nyako manya manya kaka otiyo matek mondo oyud nyako mosomo en bende Yeah. Eh, Bing ni sirikal nomiu teko mar bedo e apisi kanyo endi e atamalo moro matin kaluwore koda ka chik mano kal pacho ka endi gana ariyo kod apar. Eh, Ineno nade? En gima ber nyathi manyako bede e okang' achiel gi nyathi mawuoyi?
Yeah, uh, kaluwore kod an o- ok ane pogruok kuom nyithindo nyathi en nyathi nikech gima wuoyi nyalo timo nyako nyalo timo yudo ka d- nyako nyalo bedo daktari wuoyi nyalo bedo daktari nyako nyalo bedo injinia wuoyi nyalo bedo injinia koro gima miyo gibet mopogore ma kata miyo ni gibet ni, ni ng'ato ni malo molo wadgi ok ane en mana ni luor nyaka bedi bende especially ka koro gidonje ot ni gidwa chako dak ng'ato, ng'ato ka ng'ato nyaka mi wadgi luor mondo dak obed maber mm. Uh, eh, kapok watieko nikech sadhi mang'eny eh, gin challenges mag ma samoro joma nyidendi kalo e moloyo to ne mago eki matiyo kaka in samoro otiyo e field mopogore opogore nitie nyadendi moro ma otiyo to ok otiyo industry mar thum otiyo industry mo machielo to ogombo ni mondo oyudie puonj kaka samoro gibedo mistreated uh, oko kanyo endi gi jogo eki samoro motelo negi gin challenges mage ma samoro nyalo wacho ni nitie kaka uh, nyoma eh, nyidendi kalo e seche ma ginie tich eh, challenges ma, ma nyiri mang'eny kadho e tich gin uh, iyudo ka uh, mana harassment cha podi ma sexual harassment ng'eny sana e ofise ma ji tiye gi eki kasto iyudo ka sama in ibedo ni ok inyal yie ni ng'ato tiyo kodi marach to koro ochako ochako frustrate mane challenge maduong' ahinya ma nyiri kadhe kasto machielo bende iyudo ka nyiri ma matiyo man gi families ok odhi tich kodok e ot to en gi ma- gik mang'eny sana marite koro iyudo ka samoro kelo tungni e kinde gi jok modak go yeah. Koro gima da advice uh, gima da advice nyiri especially makadho through sexual harassment uh, onge nini onge
watimo mosanya kuom ng'ukni mobedo kanyo endi mago gin tekogo eki mag teko mar sitima kanyo to waseloso kendo duogo yamo kendo itemo leronwa gigo eki ma seche moko joma nyiri kaloe eh, kendo imiyogi solution Okay, gima nya wacho ni sama idhi tich uh, riekoni kata idendo ni merit emomiyo iyudo tijno endo. Koro ng'ato ok onego bed ni exploiti uh, mondo eka eh, ma- ma- mara iyud eh, promotion ama iyud bed contented gi gima iyudo miyudo matisno mondo romi mondo nying dignity en gima muhimu sana and iyudo ka ng'enyne nyinge ma ji chiemogo Jalu- joluo nowacho ni nyinge chiemo to nyingno endo kikethe nikech gimoro amora gimoro any transaction motim sexually ok last ibiro yudo ka udhi chopo kamoro be use ujogoru kendo chako oboli kanyo endo ng'ama chielo imiyo tich samoro riembi nyaka e tich nikech en emane en boss so kidhi e kar tich chunge tiendi gimoteri no emitimo chung' kar tiendi mm. gimoteri no emitimo nikech mokwongo in gi qualification yeah. kionge qualification dok idhi kanyo qualification nino pod inya yudogo kamoro to bende pod inyalo tiyo gi sombi matin no mi create ne jomoko tije ma in ema koro in boss koro chung' kar tielo gima duong'ie moloyo yeah. Uh, e, ka watieko kae nikech sa bo osedhi mang'eny thum osemi ber mage thum osekelo ni siepe mage oh. osiepe ng'eny uh, osiepe iwacho ni osiepe midewo osiepe midewo wangi ya thum thum osekonya uh, mokwongo kawe kar osiepe thum osemiya puonjo nyithindo Uh, ma nyathina maduong' asepuonjo motieko university, nyathina mar ariyo be uh, nie third year, mar adek nie form four, to mana nikech thum. Um, thum omiyo aromo gi jok mano kapar nanyalo romogo. Thum omiyo adonjo e ofise mano kapar nanyalo donjo. thum omiyo achung' mamiel gi jok mane ok apar ni anyalo mi- nyalo miel buta uh, achiel kuomgi uh, en uh, uh, our former prime minister raila odinga yeah, moluor mar ariyo en mama ida min piny mar adek en uh, margaret kenyatta machielo en recho ruto gi mamoko gi Dorcas Rigathi bende uh, aseromogo to duto ago erokamano ne deputy governor ma Kisumu en emomiyo an kama antiere kawuono nikech notrusta uh, kachako thum nitie wer mana wero mane oluongo nyinggi gi governor To ka nowinjo thumno, to onyisa ni Nyakusa in nyar dalawa, wadwa ni wakonyi mondo ichop kamoro matin miyudo ikonygo nyithindo. Kabisa. And uh, the first biggest show matimo ne en courtesy of him, his office. And from kanyo endo ema koro ji ng'eya eh, arome gi Professor Peter Anyang' Nyong'o gini. And Nyong'o be koro iyudo ko ohero thumbega, samoro oluonga en bende kata ooda mondo oluonga. And so ab- asetiyo gi county bende mang'eny. Yeah. Being ni thumbo simi romo gosiepe kamano endi kendo eh, gin ber mage nikech sama iwacho ni iseromo gi nyaka ker samoro ma pacho ka s- ji samoro neno ni in gi pesa yeah mano mano is another challenge uh, koneni gi joma dongo to gima ng'a- dhi e pach ng'ato mokwongo en ni in gi pesa to ng'enyne iyudo ka ng'ato kaka an ok ahero ladhora ahero tich matiyo mondo ochula nikech gimomiyi ok nyal konyi kuom ndalo mang'eny koro gima jogi osebedo ka konya e- godo en ni ka gin gi tije kata ka nitie tich kamoro to gi gimiya tijego eko kata gi refer to others and matis maloso aparo ni amorgo nikech osekonya ma- osekonya maber yeah.
gin bende uh, kanyo endi uh, iwacho ni thum gi famili ok mok modhre pi ere kaka imaneje thum gi famili mare uh,
uh, famili na okay an, kaka nanyisi an a single mother an, an gi nyithinda kende ema adak godo to gi nyithindo manyiri mamoko bende ma adak gago To ka nachako thum, to joma nakwongo apenjo ne gin nyithinda. Nikech nang'eyo ni kapo nono ni ago thum to kuodo wigi bende, to ok bi bedona mamor an bende. Koro ka napenjogi to ginyisa ni atim gimoro amora ma mora, gibiro sapota. Though ne pod gitindo ndalono. but uh, kaka wamedo dhi ne gibet ma ging'iyo ma ging'e ni minwa jathum gin sama onge gikonyore ki gin they support each other gin nyithindo sani gidongo uh, gikonyore ki gin samoro adhi kodgi bende uh, nyithindo ariyo ma nyiri samoro wadhiga go miel gimbe giwer gimbe gimiel Koro pok abedo gi ting' mapek ahinya korka wach family. Though samoro iyudo ka idwari skul, idwari kucho, idwari kocha to ok inyal pogori diriyo. So sometimes chuna ni achiwo t- tijena moko ne jomamoko machiegni koda. But agone Nyasaye erokamano ni the support ma nyithinda be osemiya osekonya mang'eny nikech uh, gin gi luor make- margi makendgi and kama gichope anya wacho ni I'm a proud mother nikech ok gikuodo wiya yeah.
samoro kapok watieko inyalo nyiswa ni in iwuon iyudori nang'o nyingi mag handles kata chande kochakore facebook youtube tiktok in ng'awa ma samoro ng'ato gombo nowinje thumi ng'ato gombo noni ere- ere kaka i embrace culture wa kacha chande onyalo timo nang'o mondo one magi okay uh, kidwa yuda to kidhi e facebook ibo yuda kaka rosemary odire kasi ibo neno ondik in bracket nyakusa nyamama nyamaro then kidhi e, e youtube ibo yuda kaka Rose, N- nyakusa nyamama in bracket african cultural troupe

Atimo live performances. Yeah. Mm, ka ng'ato luongi nyasi. Ka ng'ato luonga nyasi atimo gimo dwaro by the way adhi gi kaka client dwaro. Nitie clients ma ok dwar live, nitie clients ma dwaro mana traditional piwa. Mm -hmm. Nitie clients ma dwaro imed gita gi keyboard e iye. Mm -hmm. Nitie clients ma bende gik mang'eny go ok gidichgo gin gidwaro ni idhi ket audio imiel tiwer along yeah.
okay. wach mogik samoro ni fans magi ma neno chenro ni endi ne fans ga uh, gima nya wacho kende en ni ahero gi mm. ahero my fans kech ka onge gin bende to ok anyal bet yeah. Yeah. so nyasaye mondo omed miyogi herano mar bedo kodi. mar bedo koda an be ok abi disappoint gi
erokamano ahinya kanyo endi nyako ramoga jwang' kaka watime pile mane makelowa giko mar chenro masani endi mabende ne wakelo ni kanyo endi puonj ma ong'ith mokalo mag neno ni culture kata luo kitwa gi timbewa ong'awi e ngas machielo kokalo kuom nyadendi mabende iwinjo sigande mar thum pare nodak kende ng'ato achiel nyithinde sani osetieko university into in kanyo samoro nyathi achiel iketo e stress kuomi. Wabiro kelo ni chenro mamoko mopogore gi maendi mondo bende omed puonjo wakini. Aonge mathoth kaka pile, nyinga en Ajwang' Junior to maendi en AJ Media. Par niya, interview ni endi osirni kod bende eh, Macho Jaramogi. Udlo achiel kende mung'eyo kanyo miyo oganda nyiero e yor comedy. Aonge mathoth, oriti masani nyaka chalo machielo.